Сәлам җәмәгать! Сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Бүген безнең планда Таксим, Таксимдагы Истекләл урамы. Тагын бер чакрым чамасы тәпи-тәпи атлыйбыз да Таксим мәйданына килеп җитәргә тиешбез. Белүемчә, анда әллә нинди кызыклы әйберләр юк инде шул, кибетләр, кафелар, кинотеатрлар. Бәлки калган әйберләр дә бардыр. Карарбыз, җәмәгать. Мин дә карармын, сезгә дә күрсәтермен, һичшиксез 100%. Нәрсә дә булса эшләячәкбез бүген. Сүз уңаеннан әйткәндә, менә монда өйләр шулай ук биегрәк. Монда инде 5 кенә кат түгел, моңа бер 7-8ләр бардыр. Дөресен әйткәндә, менә монда әйберләрне һаман аңлый алмыйм һәм һаман кабул итә алмыйм. Нәрсәгә шулай иттереп ясарга кирәк уларны? Менә шундый очлы иттереп, нәрсәме дип ясарга, каравыл минем тез биеклегендә генә. Ягъни мин монда бер җирем белән яхшы гына утыра алам. Ул җирем белән утырмасам, башым белән утырачакмын, ятачакмын. Яки күземә керәчәк. Әле бу чырша яме менә шулай керәсең дә, кире чыкмаячак. Бусы бөтенләй идеально ясалган. Менә шулай тротуар кырыена монда әйбер куюны мин гомумән аңламыйм, җәмәгать. Мин монда әйберне аңлыйм, мисал өчен, әгәр дә коймаларың биек булса, әйме, сикереп менмәсеннәр өчен анда менә шундый штирлар ясап куйсаң була инде, ярар. Моны кабул итә алам. Ләкин тез биеклегендә яки бил биеклегендә мондый бер ясауларын мин аңламыйм. Ни мәгънә бар? Кемне үтерергә җыеналар? Ире белән юнус балыклар ясап куйганнар. Юнус балыклар эшләми. Дымнары кырыган буларның. Минем аңлавымча, буларның авызларыннан су сиптергә тиештер инде. Бусы монда, тегесе өскә, бусы Белмим, берәрсенең башындадыр инде менә монда кая. Чын безнеңчә авылларча ясаганнар моны кара әле. Бу миңа чынлап та авылыбызның күперен хәтерләтә. Шундый ук саз, шулай ук саз өстенә таш куйганнар. Машиналар үтә алсын өчен, батып ятмасын өчен, эштән чыгып. Шундый ук үлән үсә, безнеңчә. Күңелләрне дәвалый ул. Һәм сүз уңаеннан монда эскәмияләр дә куйганнар. Һәм менә монда күренешләр бик матур. Бу нинди бина икән? Гран Хёк дигән. Хёк. Хёк дигән. Ике тоты белән. Пистолетныкы кебек. Һәм энәле тимер чыбык белән әйләндереп алганнар әйтерсең лә кемдер качарга җыена моннан. Биек әле ул нисен әйтим, кара. 3 метр гына бар. Араларын вак ясаганнар. полторашкалар өчен ясалган кебек. Минем адымыма туры килми бу. Минем адымым чама белән менә шулай. Бер туры килә, бер туры килми. Сен шулай инде озын булуыңа үзең гаепле. Алай дисәң, мин озын түгел, минем буем метр сиксән. Уртача. Более-менее, чама белән. Мин үземне озын дип санамыйм, белмим. Тәк, җәмәгать, менә бу агачның исемен оныттым мин. Менә шундый аклы каралы, көрәнле, сорылы, яшелле, зибра. Тәк, Алисә безгә ярдәмгә киләчәк хәзер. Вроде бы это платан дерева камуфляж. Смотрите какие варианты нашлись. Камуфляж агач?
Андый агач буламыни ул? Сәрвина, сиңа мөрәҗәгать итәм мин хәзер. Бу нинди агач бу? Аты ничек моның? Нәрсә белән ашыйлар? Нинди өлкәдә кулланалар моны? Һәм гомумән кулланалар микән? Сыйфатлары ниндирәк? Әйтеп бирче, зинһар. Истанбулда моны күрәм мин, еш күрәм, ә менә бездә шулай күргән бар кебек тә, юк та кебек, хәтерләмим. төгәл әйтә алмыйм. Бетонларын карасын аны. Таш гасыргы. Безнең Советлар Союзыннан калган бетон кебек. Бик искегә охшаган. Йөзергә ярамый, кулыңа тыгарга ярамый бит инде, әйме? Тик теләгәнем бер йөзеп коенып чыгарга да. Бер 50 түгәрәк ясап, берәр чакрым йөзергә әйбәт булыр иде. Беләсезме, җәмәгать, монда кешеләр генә түгел, этләр дә рәхәтләнәләр. Урысча әйтмешли, кайфушный инде, полнейший. Икәүләшеп яталар, рәхәтләнеп. Бернинди агрессия юк әлегә хәтле. Менә ай ярым чамасы трамайны һәм бер генә эт тә миңа өрмәде. Песи җанлы булуыма карамастан. Бу этләр җәмәгать дөрес түгел. Һәм алар дөрес яшәмиләр. Шундый гына нәтиҗә ясый алам. Винни Пухтага кебек. Килеп җиттек буга инде җәмәгать. Таксим мәйданы. Күгәрченнәр. Рәхәтләнәләр булар да. Абла никадәр? 10 лира.
10 лира.
10 лирага бер стакан бодай.

Алыш-вереш, сатыш-матыш, тегесе-бысы. Төрекләр сата белә кыскасы. Красавчиклар. Так, трамвай аңламыйча бара-бара да һәм туп-туры мәчеткә кереп китә һәм чыга. Бу депо бит. Бу трамвай депосы. Менә бит кызыл трамвай. Иң сәере бу мәчет астында. Җәмәгать мин әле генә бу кызыл трамвайларның депосын таптым ахрысы. Булып чыгамы инде. Ахрысы, миңа инде хәзер монда йөргәндә берничә тапкыр кисәтү ясадылар. Ник төшереп йөрисең диделәр, нәрсә төшерәсең диделәр. Кая күрсәт әле диләр. Мәйтәм, мин күрсәтә алмыйм, моның дисплее юк. Алайса бетер ди. Мәйтәм, юк, бетермим. Бетерәсең дә юк, мәйтәм, бетермим. Мин сине төшермим, мәйтәм. Син анда эләкмәдең. Шулай дип озак кына тарткалаша торгачтан җибәрделәр инде мине. Җибәрмәсә дә китәем мин. Аларга монда аптырап торырга. Ата төркне таныйм җәмәгать. Үземнең сукыр күзләрем белән үк моннан үк күрәм. Тәк җәмәгать, белүемчә, монда кайдадыр Таксим кырыенда ниндидер бер җүнсез район булырга тиеш, куркыныч район. Һәм әгәр дә авызыңны ачып барсаң, шунда килеп ләгүең мөмкин дип укыдым мин. Минем уңышым белән мин ул районга мөгаен килеп ләгермен дип уйлыйм. Миннән була инде ул андый әйберләр. Менә бу аңлавымча истикләләме? Менә монда трамвай юллары. Мин монда кеше бик күп дип укыган идем. Кеше монда чынлап та күп. Яратам кешеләрне, сөям. Җаным тәнем белән. Шундый рәхәт. Үз тәлинкәмдәге кебек. Үземне судагы балык кебек хис итәм.

Сіз оңайынан бизнес идея. Рәхәттер инде монда яшәргә, җәмәгать. Мәйдан, кешеләр, тавыш, шау-шу, ис, һава юк. Көне төне шулай. Ләкин әйтергә кирәк, ие бик матур, мигъмариятына бик ошый.

Менә җәмәгать, монда йөргә бер дигән машина. Менә миңа дисә, мондый машинада йөрсәң, монда сиңа бөтенесе дә юл бирәчәк. Брюс всемогущий да, менә шулай иттерәсең дә, бөтенесе таралачак. Менә мондый машинада йөреп карар идем мин. Карар өчен бу колхозникны Кытай ксеноны таккан. Моннан ук күренеп тора. Кит моннан, хурлык. Бу машиналар йөреп туйдырды, чистый. Спокойно жить итәргә ирек бирмиләр. Менә Галатада сүз уңайны җәмәгать. Галатага сәлам биреп китәбез. Миңа шундый шикаят белдерделәр бит җәмәгать. Нигә галатаны төшергәндә, нигә аны шулай ук тавышламадың, нигә аны әз генә булса да аңлатып китмәдең диделәр. Нәрсә ул, кайчан ясалган, нәрсә өчен кулланылган, кем төзегән? Дөресен әйткәндә, җәмәгать, минем микрофоным юк. Көчсез генә, хәлсез генә компьютер барлыкка килде. Анарда тавышлап була. Ләкин беренче проблема бер кая да китмәде, микрофон юк. Проблеманы хәл итеп булса, Алла теләсә, тиздән тавышлый да башлармын дип уйлыйм. Чөнки килешәм, әгәр дә әйберне төшергәннән соң аны тавышлап бераз гына булса да аның турында мәгълүмат бирсәң, аңлатып китсәң, ул күпкә үтемлерәк, күпкә кызыграк килеп чыга. Инде булса чарасын күрербез дип уйлыйм. Хәл итә торган әйбер. Бу машина монда ничек кереп баскан икән һәм аның төбе тимәгән микән? Глушителе исән микән моның? Балкалары. Бензин трубкалары. Вәт сиңа тамаша, вәт болар төрекләр булдыралар, ә? Һичбер куркып тору дигән әйбер юк. Тоталар да басалар һәм ярый бу Fiat әйме, яра бәясе юктыр инде килешәм. Ләкин бит алар Mercedes-лар белән дә нәкъ шулай ук йөриләр. Ягъни аларга барыбер. Кайда баса, ничек туктый, Кырылганмы, кырылмаганмы? Хәтта беләсеңме, мин монда бик күп Мерседеслар, BMW-лар күрдем. Ишекләре кырылган. Алар аны буяп та тормый. Бераздан арасында тяп-ляп сылап куялар да күгәрмәсен өчен, бәттә йөриләр. Безнең кешеләр өчен бик сәер кебек инде, бик кызык кебек инде ул. Бездә бит инде өф итеп кенә торалар, үзеңнең акушкаң булса да шунда әз генә кырылса, бәттә инде кара кайгыга баталар. Тизрәк ясарга тырышалар. Килешәм кешесенә карап, ләкин күпчелек кеше шундый. Ә монда төрекләр алай исләре китеп тормый. Кырылганмы, кырылган. Яра, йөриме, йөри. Данлыклы бөкеләргә рәхим итегез. Башланды инде, тагын шул. Так, җәмәгать, яңа максат. Менә моны ошадан аша тишеп чыгарга кирәк. Монда кешеләр таксимнан да күбрәк ахрысы. Тыгызрак урнашкан. Аралау авыррак. Монда кешеләр муеныннан. Адым атларлык түгел кеше монда. Аллай. Юкта гына кердек без монда. Җәмәгать нервым җитмәде. Тишеп чыга алмадым. Шурна узабыз. Иң мөһиме нервларны саклап калырга. Җәмәгать минем монда Google карталарга зарланасым килә әле. Бик каты иттереп зарланасым килә. Беренчедән, менә мин мондаймы? Ник бу маршрутны яңадан дөрес иттереп ясамый. Ник болай артка кит дими, ник алга бар дими. Менә яңа гына әле ясады. Менә моңа инше бер 2 минут бардым. Икенчедән ник менә монда әйләнә тирәдәге өйләрне ул тулысынча ясап бетерми. Ягъни мин үземне кайда икәнемне аңлый алмыйм, чөнки монда харитада ориентирлар юк. Һәм гомумән монда язулары да бик әз, бик сирәк. Гап-гади тукталыш язулары да юк. Бик начар бу. Мин моны кабул итә алмыйм. Яндекс картада аның бөтенесе дә бар, ягъни ул бөтен язуларын күрсәтә. сүз дә юк, анда проблем юк. Ләкин Яндекс карта кайбер ширкәтләрне таба алмый. Пей портрайме, ул аны тапмады. Шул ук Золотая корона, ул аны тапмый. Яки берәр нинди кафе исемнәрен. Ничек язсаң да, русча язсаң да, инглизчә язсаң да, хәтта төрекчә язсаң да дөрес иттереп ул аны таба алмый. Аларга кирәк Яндекс карталарны, Google карталарны, аларны өйләндерергә кирәк һәм шуларны балаларын ясарга кирәк. Менә идеаль карталар булыр ел. Бүтін әйберсе дә булыр е. Хурланып үлерсең. Кайчак ширкәтне Google карта аша табам да, ноктасын билгелим дә, Яндекс карта аша ачып, шулай барам. Кара нәрсә язып куйган. Автодин диелгән малай. Автодин минем монда да әзерлекләп йөрим исән әйтем. Һаман котыла алмыйм. Шалтыратулар гына җитмәгән, язып та куйганнар хәзер. Тәк җәмәгать, кердем корона пайга һәм алдым үземне гаять зур 13 долларымны. 13. Бик каты шатландым бит инде. Мәйтәм хәр байыбыз. Шундук 5000 не җибәрдем коронага. Корона кирәкми миңа синең 5000, ал үзеңә диде. Дөресрәге Тиньков үткәрмәде. Син бик шикле кеше диде. Һәм операция отклонена для клиента дип мисең, шундый рагай бер күрсәтте миңа. Кыскасы акча җибәреп булмады инде. Ләкин кичә китте, бернинди проблем юк иде. Моның нәрсә белән бәйле булуын әлегә белмим, әлегә әйтә алмыйм. Бәлки минем кулда карта булмаганлыктандыр ул, чөнки минем кулымда карта юк. картаны чыгарттырмадым мин. Шуның белән шундый хәлләр, җәмәгать. Бүген без 14 чакрым ара үткәнбез, тәпи-тәпи килтер генә. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм үзегезне саклагыз, җәмәгать. Кара аны, каналга языл, кыңгыравын сук һәм көт. Тиздән кызыклы контент булыр дип уйлыйм.